Okay, my people, this na PG News Network. Na man on the street be this. We say make we cross water, bring una tori wey dey happen for United Nations corner concerning this corona matter. The oga patapata for United Nations wey name na Antonio Guterres tok say since di spread of dis coronavirus say pipo wey dey suffer am pass na pipo wey no fit help demsef especially poor pipo instead na dem dey suffer dis matter pass and even di disease and di response wey dey follow for di matter oga antony come tok say di one wey dey worry am pass e say na di children of di world e say oh our children e say but thank god say di children no too get di certificate wey corona dey find so na make am dey use dis medium dey beg family pipo and government wey dey lead all over di world for every level say abeg make una help us protect our children oga antonio come tok say we don bring four risk factor wey dey scalewu children life for dis season e say one of dem na education oga antonio say if una notice say since dis period all school for di world don lock down nobody dey go school again even though some pipo dey do internet schooling e say but no be everybody get di money to do dis internet schooling even some countries sef their internet no too pure the second one wey oga antonio come talk e say na food e say ah over three hundred million children wey be half of the population of the world dey suffer food crisis e say some of them dey depend on the food wey dem dey get for school whether na the school dey give them abi na longer hunger dey take dey collect am e say all of them dey still dey depend on the food e say so for this matter im dey pity the children for the world so im dey beg everybody say make we put hand together make we see how we go take help the world and help our children to comot for dis suffer so dat dem no go get kwashokonarism e say even before now di world don dey suffer for hunger and kwashokonarism so dis time make everybody put hand together make we fight di matter ah oga antonio come talk say di third one wey dey worry am pass e say na safety ah oga antonio say our safety dey very important o e say ah especially for children e say now be say dem don lock school down lock community down lock everywhere down e say if una notice now family and family yawa and family trouble go dey o say a lot of people go start to dey fight the family children go dey abuse papa papa go dey abuse mama na im go dey lead to wetin dey dey call domestic violence e say that one go increase e say so abeg make we take eye torchlight watch that matter im come talk say as school close so that early momo duties e no go dey again e say another yawa wey dey and gbege wey dey e say most girls no go like to go back to school e say because dem go see say to go school no get any meaning and some bobos go take advantage i get belle i get belle e go come full everywhere e say so abeg and even sef the one wey dey worry am again e say most children don put eye for internet dey torchlight dey see wetin dey happen for internet e say that one go expose dem to a lot of kerewa activities o so im dey beg government parents and social media company say abeg una make una help all of us for dis matter Di fourth one wey Oga Antonio come tok, e say na health mata. Hey! E say dis one dey worry me well well o, dis one dey worry me well well. E say because house wey money no dey flow again like before, e say e go reduce normal food money and well body money. E say and dis one go affect children and pregnant women wey dey breastfeed. E say e go affect everybody. E say so dis one dey give am concern well well. Oga Antonio come tok say di medicine sef wey dem dey give, for polio and measles for twenty three kontri e say dem don match break o e say na dat one sef dey worry am e say and e know say e go affect children well well e say so dis one now dey give am serious concern say for twenty twenty a lot of children go kpai ah oga antonio antonio come tok say all of us must put hand togeda to fight dis corona matter so dat make di tin die natural death e say because di matter don too much so everybody must come out to put their power together to fight am say because this thing come like ant now e don get weight like elephant oga antonio come follow talk say government and people wey don donate money for this matter e say make dem take children education serious and make dem make sure say their economy get better better assistance if possible sef make una try transfer money for people wey no fit help themselves especially family wey no fit do anything to help themselves for this season Oga Antonio come follow talk say abeg make we no forget those children wey dey no get house and especially those wey no get hand and leg to take help theirself. Finally Oga Antonio come talk say ah he say all wetin remain now for Koro matter he say na make we use our better income wey we don get for the remaining thing wey remain after we don fight Koro make we use am better our economy and our society to develop our goals wey the world don set to better our life. He say personally now Him dey beg everybody say abeg make una protect our children and make sure say dem dey okay.